chwech ym mis Rhagfyr, fe sonion ni am ocsiwn yn Sotheby's yn Llundain, lle'r oedd rhai o lythyrau personol Richard Burton, i'w deulu, ar werth. Wel, ry'n ni 'di dod o hyd i'r person roddodd y pris ucha am y llythyrau 'ma. Cymro yw e, o Gastell-nedd, a hyn o Rhodri, wyt ti'n cael gweld rhain, adolygai dy hun! Ond y wir Angharad, ac mae'n dipyn o wefr, nid yn unig, wel, i'w dal nhw a'i gweld nhw, ond i'w darllen nhw, achos maen nhw'n hynod ddiddorol. Yn y man, fel wnest ti sôn, fu'n-na i sgwrsio fan hyn gyda David Morgan, y dyn sy wedi mentro i'w prynu nhw, a hefyd gyda Graham Jenkins, sef brawd Richard Burton ei hun. Ond cyn hynny oll, wel, dyma dipyn o hanes y llythyrau 'ma. Roedd Richard Burton yn actor chwech ar hugen mlwydd oed pan ysgrifennodd er llythyrau at ei ffrindiau agos Reg a Frida Cullip tra roedd e'n aros yng ngwesty enwog y Rally yn Washington. Ysgrifennodd yn llawn cyffro am y car a'i lawr oedd e newydd ei brynu, a allai gyrraedd cyflymder o 92 milltir yr awr. Roedd e'n becso am yr hyn roedd y blydi Tories yn ei wneud nôl gartre, ac fe soniodd am ei gytundeb 5 mlynedd newydd gyda'r cwmni ffilm Americanedd Corda. Roedd e ar fin mynd i weithio ar ei ffilm Americanedd gynta ac yn edrych mlaen at y cyfle i actio gyda Catherine Hepburn. Fel y trodd pethau mas, mae ei cousin Rachel oedd y ffilm, a'i gyd-actores pan y ryddhaoit hi ym 1952 oedd Olivia de Havilland. Yn un o ddeuddeg plentyn i lôr Cymreig a'r aelod ifancan y teulu, fe nath Richard Burton ddianc o ardal ddiwydiannol y de i fyd y selebs yn Efrog Newydd fel actor mwyaf addawol Pryden ar y pryd. Ath mlaen i wneud mwy na 50 o ffilmiau, ac yn ddiddorol mae'n rhannu record gyda Peter O'Toole am y nifer mwyaf o enwebiadau ar gyfer Oscar, ond heb ennill un, fe nath e fethu saith o weithiau. Wel, maen nhw'n werthfawr yn ariannol ac o ran gwerth sentimental wrth gwrs, ond David Morgan, pam wnaethoch chi benderfynu prynu'r rhain? Oedd Dad yn edrych yn y local press a welodd e bod llythyrau Richard Burton yn auction Sotheby's yn Llundain. A wedyn fe nath e ryw fid dros y telefon, siŵr o fod? Ie, telefon bid o 500 punt. Ac, ac yn ble chi'n mynd i gadw'r uh, y pethau gwerthfawr yma? Dwi'n mynd i cadw rhain yn y, y restaurant uh, dwi'n agor yn Castell Nedd. Uh, I bob... Uh, I bawb gael gweld? Bawb gael... Wel, pob lwc gyda'r tî bwyta. Gobeithio gewn nhw rhyw, rhyw le teilwng ar y wal, te beth. Graham Jenkins, dyma'r tro cynta i chi weld y, y llythyr yma gan eich brawd. Sut brofiad yw e? Dwi'n rhaid gofio yn ymryd i fi ynglyn â, â, â, â ffaith bod e yn siarad am Lee Francis, chymod. Hwn yw'r car oedd yn neud 92 milltir yr awr. A gaf i gyfadda un i chi, fe oedd y gyrrwr gweitha yn y byd. A oedd Elizabeth Taylor yn gweud yr un peth amdano, a'r un peth oedd Sally Burton. Oedd, oedd e ddim yn gyrrwr, ond oedd yn actor go dda. Ond ei hefyd oedd yn siarad am uh, mynd i, i Washington a, a mlaen ei. Erbyn hyn, oedd e heb wneud ffilm yn, uh, yn Hollywood, ond oedd e wedi gwneud y ffilm The Last Days of Dolwyn a Waterfront a 34 arall. Felly fe gath y llythyrau yma i sgrifennu ar adeg eitha, eitha pwysig yn ei yrfa fe? Mae'r ble oedd y troiad mwyaf yn ei fywyd e, chi'n bod, a oedd o'n jest ar y pryd oedd o'n nhw wedi gweld e ar y llwyfan yn, yn Efrog Newydd, a, ac yn uh, Washington, ac hefyd bod nhw wedi gweld Last Days of Dolwyn, a oedd rhywbeth special beth yw e, a na fel bi, chymod. Beth am yr, y blydi Tories me, y Toried de, Graham? Wel, well, chi'n bod oedd, oedd yn plaid llafur i'r diwedd, chwel, ond o hwb da fe i'r plaid, plaid Cymru, wrth gwrs. Ond blydi Tories, na beth oedd yn meddwl amdano, oedd Churchill wedi mynd mewn am y tro diwetha. A the ball did its swell oedd e'n galw. Nawr, un cwestiwn licen i ofyn. Mae dyn ni garden fan hyn, nifer o'r llythyrau yn gardiau penblwydd a, a cherdiau Nadolig, ac mae yna rhyw linell trwy'r trwy enw Burton. Pam hynny? Wel, dyna'r rhywbeth teilwng iddo fe, oherwydd oedd e ddim moyn rwy'n i gopio i, i ysgrifen e. Ond mae rhaid rwy'n gyfaddau chi, wn i gallu gwneud e. Felly rhyw fath o trademark yw e? Ie, na chi. Fe ddaeth e'n enwog dros y byd wrth gwrs, ac mae ffilmiau fe, a'i a'i lais e, yn dal i i gael eu gweld a a'i lais yn dal i gael ei glywed tan heddi. A oedd yn cofio bod e'n Gymro oherwydd clywch fel enghraifft nithol Last Days naci, The Night of the Iguana gyda Ava Gardner a oedd yn oedd yn yn cael oedd yn cael eiriau gyda'i You can go to Timbuktu o Ton Mawr. Oedd yn wastod yn cofio ei wlad Ond yn bwysig iddo, yeah. a'i, a'i iaith. Ac yn bwysig i chi fel teulu i fod e dal yn cofio hynny, siarad. A'n ddiolchgar iawn i, i David Morgan bod nhw wedi prynu'r llythyr yn hyn. Ie, yeah, heb os. Ac mae'n siŵr ewn ni, wel, ewn ni am ryw bryd o fwyd yn y bwyty newydd lawr y Castellnir. Mae rhaid mynd. Er mwyn gweld rhain lan ar y wal. Diolch o galon i chi, uh, uh, Graham, ac i chitha hefyd, David. Wel, dyna ni. Um, mae rhain yn werth iawn ac mae'n siŵr newn ni barhau i bori trwyddyn nhw drwy gydol y nos. Angharad.